Mesre se wo be sɔskraibe, wo sɔskraibe wia na wa twen si ma wo twen ya wo be ŋuse edɔ ma bi e baba e wɔ wo screen a si na afe wa mia edɔ mi ne so edi a ma yen fiti e ne e kɔ video fofro bia e di be tu yen YouTube channel ni su nu wo ni first person a wo sa e be kan afe yi su ye wɔ Facebook en ni TikTok sa apps ni nyina we ni a wo be e ni se wo be like yen page ni nyina edi a ma yen.

Ena nia yɛ fee se ebe yɛ ama yɛ nu. Ena yɛ yɛ na so kabacha TV ya ji. Eɖia to yɛ ŋ so se yɛbe ci ɔ ma yɛ ni ŋ nyina na a fee. Ŋpe nyi ŋ fɔa ɔ mu wo ɔ mu ni ŋ ɖi. Ɔ mu wɔ nya ŋ san eni ŋ cɛ cɛ pa ɛ ni fa yɛ na ma mle ŋ nu. Ebe bɔ a pe wɔn ɛ ni wɔm ɛ ɖi ŋ kɔmɔ. Se nɛ be ya yɛ ŋ so yɛ be suya na yɛ ŋ ciri ma ɔ mu ba ŋ so.

Tsui nu e enyɛ ma nu pape bi nti ɔdi nyɛ be kɔ brɔfo kase mu na afe etsɛ tsri bi wɔ wa ya be tsɛ tsɛ mu edi ama o. Daddy we welcome you today to Kabacha TV. Yo, thank you, thank you. Uh, we are doing good. Hope you are also doing well. Yeah, I'm doing well. Okay. Uh, for the benefit of the doubt, this is my first time

you put it on the mat let the person put it on the mat use the agumaga as a machine this two lane tells you what you should do what you should not do okay. so this is how it goes eh, efã lumina lumina wole afefe fefevie gbamelogu adziaɖe ma le dukɔ duke kana kwekɔ atɔ duvi klẽ lo alo dunɔe sebla wònye nava ƒoxlae godoo nava kpe namu ŋgɔgbe na mo godo, na mo kpa, na mo yɔ, mo ŋgɔgbe, na mo godo, na mo kpa, na mo yɔ, efa ne mo ŋgɔgbe, wɔ mo godo, wɔ mo kpa, wɔ mo yɔ, na ƒo xlã godoo ava kpe. Because you want to know uh, uh, the problem in which the person brought to you. Okay. That is why I'm saying that you have to

This before even I have born. Okay. Aloya he. Aloya. Aloya. Makpɔ bɔ dzi ɖa. Yewo medo ago. Mefɔ mla de nyigba be ɖi ame tɔ ɖi ame nɔ anyigba nu gama de ne gbetɔ nu ne mede ga anyigba gama de oflɔ ke nu dzi megbɔ nyigba nya ʋui. Eyi dzi anyigba dzi ko dze gena la. anyigba gbadza ame aɖewo ʋe ɖuie. Ne ʋe ɖuia me vɔ eka ŋutɔe vɔvɔ ge I have to pacify the the land first. Okay. Hã. Ye me yɔ mi kekeke me kle dziku shi anyi ku gba le sa blu ku me yɔ mi kata kata the north east south and west. Hã. Because you believe

Wosa kpatɛ wo viwo ma ɖi agbali agbali hã nuŋɔŋui esa kpatɛ hã nuŋɔŋui efa vie to gble efa me dzi le wo kaka kaka kaka me yɔ wo fisha fi ne le na va ɖiɖi ava se gba ee atikute tsi ebe ɖa gba be ga ne me tsi avɔlu ɖa ye me trɔ me tsi avɔlu me tsi avɔlu efa fa hɔ me voduo ɖe Ezu ɖee metsi avɔlu o, zu kpowo metsi avɔlu o, zu ɣliwo metsi avɔlu nyi, lɛngba agbo, agbo adi, eŋɔ kpe mi kpe, amado mi dzi me na ŋɔwo se o, avɔ ke lɛngba ta this is one of the the the fire gods we always we always see it at the gate.

Taƒe trɔ nava ɖo ade kato ƒa eyi me trɔ ɖi metsi avɔlu etɔgbe xoxo yi wo yi elɔ tɔgbo kɔ xoxo metsi avɔlu mi ɖa etsi kpe ŋtsi agao abã kpa vi metsi avɔlu ɖa sekle me gawe metsi avɔlu mi ŋdo ʋu mate gbogbe vɔ ɖo tɔ tso tɔ ga dzaxa metsi avɔlu ɖa metsi avɔlu dan sɔ ɖi dan sɔ ɖi gbe metsi avɔlu kakaka gbogbo gã be dze tɔ blu tɔ metsi avɔlu mi ɖa kakaka he metsi avɔlu hligba yi ekpɔ metsi avɔlu mi kakaka eyi me trɔ ɖi

Eh, efo John kɔ tsi kɔ, metsia volo mi kata kata kata, eh, Marshal metsia volo mi ɖa, mi kata miava ɖeka to fa, kpɔya, bokɔ nɔ gbeto metɔ menɔ nyɛ bokɔ vie kpa vo he, mi kata kata miava ɖeka to fa, eyi metrɔ le mia gbɔa, me yo, eh, efa katɔ, etɔ ƒe vodu, enɔ ƒe vodu, metsia volo mi kata kata.

Metsia vɔluwo ɖa, eye metsia vɔlu yɛ ku mɛ ji. Ebe kpajaka mewuɔ lo, elɔ ŋtɔɛ jɔ kple yɔ kpa, ogolo mɔ ci me muɔ nyi o. Fiɛfi meta klala o. Ezã ɖo ŋku vie munuwo javɔ to me. Ne zã kpe nuwo doɔ nakpe nu zana mlɔ nyi. Ne fiɛfi le ezã ma, enu me ke na o. Yɔwo me yo kpɔ li woli mɛ ji. Ebe agbodovi meku natsi agbodowo to me o. Agbodowo to me aja ʒelɔwo to mɛ. Ne to gble han yewo dra ge ɖo. Ne gan nyo han yewo dra ge ɖo. Metsia vɔluwo ɖa. Metsia vɔlu ekpɔ li edi mɛ ji. Ebe ku ne ƒo kpa ku. Edɔ ne ƒu kpaa ku. Koklo kukue be dze kpɔ gbã meɖuɖua da aɖe yi ke ƒɔ gbe ɖa me ga ƒɔ ku ƒe aɖewo lo me tsia ʋɔluwo ɖa kakaka eye me tsia ʋɔli kpɔli elo so mí dzi ebe akpa bie ŋu ne exe exe hã bie ŋu na akpa exe ɖu xe mɔ nii ne ɖuɔ yo mí onyɛ na exe yi ke ɖo zã nu ɖe me sa nu gbagba o exe ɖo zã nu me sa nu gbagba o ene gbã ne gbã exe ɖo zã nu me sa nu gbagba o ne gbã ne gbã ye exe ɖo zã nu me sa nu gbagba o. Enegba negba yi se nu zan metsia volu kakakaka yi metsia volu ŋɔli me dzi. Ebe tatsi ada, lihɔn hã ada. Yi tatsi kple lihɔn kpe ɖi gbada me ya yi su hã. Metsia volu kɔli bla me dzi. Ebe xexi me ɖɔ keke da zu mu. Zume dawo mia va dɔ le le wogo. Metsia volu ɖa akla me dzi. Ebe atsi ŋtsue ɖeɖe ve me dɔ glo. Ne glɔ ɖeka ɖeka ŋgbɔ ge. Metsia volu kakakakaka yi metrɔ metsia volu ekpɔli

Kpetsia vɔ loo ɖakaka. Kpɔli tu la mi dzi alafia. Tu la mi dzi alafia. Ebe ame takoli ebe ye ŋutɔ yewo nuwo dɔe ye le go gbetse ƒoƒo na hɔn dzɔ hã wo ye ƒo. Kpɔli le te mi dzi ebe le te ŋe te akoebi dzi me dɔ kpo nu o. Eklo vi kpe me ɖi nu o be zunɔ ye ya yo go me ki gã o hã. Dɔ me dɔwo ne yi he pee. So you you tell the person to hold the stomach because we know

Uh, it's not easy. That is why I also called them phone three mm-hmm. people. Mm-hmm. Uh-huh. So after that, we are going we are going over. Okay, Boli etsie meji. Ebe dzero kata dze klo. Ete me nyigba dza fia bena le ya ne ɖu ye kaba. Ne mo nyɔ dzɔɖo nyia ɖe gbɔna dzɔge. Etsi kɔ nya dza. Ava ƒo boko kata kata kata. Aƒo me ya va afa kage ɖi. Etsi kɔ nya dza va ƒui. So you you have to rescue the person from the hands of that particular god. Okay. Ehɛn. Kpɔli efumedzi he kpa. Fumedzi ke kpa. Ebe so medzadzi le ɣe mu. Eɣe hã medzadzi le so mu. Negba mli ma nya ɖe kɔ nya va dzɔ. Eh, and you mention them all the heads kpɔliwo. You mention them after that if you

The appellation is Gbegudã meɖɔ ŋu ne wɔke o, ata medɔ viwo gbo o, ne via nada atɔwo gbo, awunɔ vɔ̃ ŋu ne tɔ kpa, edzo vɔ̃ ŋu ne tɔ kpa, gbɔgbɔ vɔ̃ ŋu ne dɔ kpa, koklo dɔkpo me dadɔ blikpo ɔ kpo, ye futɔfutɔ me vɔna keteti o, logokuku hã vo due, gbagbã hã vo due, ne ŋu dzo ɖee, ne ŋu dzo ne fankatɔ ƒe.

Oh, fã nago mi kple ŋudzedze ƒoɖo ta ʋui xɔ dziƒo si ŋku gbalẽ sa bloko me yɔwo kakakakaka ah, nenemae nèyi fui keke gbɔe ma ale nègbɔea edu dzi la nava gbli mía gblɔ kakakakakaka

Gbeɖe, ŋusaka nyo pɛ gakea ego le ŋu. Te va ŋe, eyi wòva ŋea, nuya yɔm mele be ŋu saka nyo gake go le eŋua, efia be efã hã meva ŋegbe dom o gake mixoe nam. Efia be am nuya dzɔdzɔm ɖe amea dzi, the problem that the person brought to you.

Loso mí dji ebe akpa bie nu ne xexe ɖu xe mɔ ni ye ne ɖuɔ yo mie nye na ne eɖu nane kɔ yi ƒe mí nye gena la yo ele afi efa mí ka ta ke vi ke logbo mí yi na go yo tsi eguda Trukpekooya yo stand up. Hmm. Ŋɔli klitsie. This one. Now edɔ. Okay. So the sickness maybe the sickness or the the the, the occupation. Okay. Edɔ ya wo wɔna kpɔkɔe ye wova tɔa. Gbeɖe, ekpo, ekpo means no. Saguda, sakuku sakaraka. Eka guda, you say yes. Ebe e, edɔ ye wowɔna kpɔ nu ɖuna ye. Yo, edɔ me wowɔna kpɔ nu ɖuna ɖee. Ye ne ekpɔ ne fakatɔ. Kekeke ŋua? Gbeɖe, ekpo. Fu di eƒe ƒodometɔ tse bi ƒinɔ tome kpo kpɔdomi ŋɔnyela fɔɖablitɔ wònyena. Eka tsiẽ be nɔ anyi ɖe teƒe ɖeka nɔ gɔnu na nɔnyi ebe ao. Yoo, eyi menye ye na kpɔe na vɔ ɖe. Ekpɔe na gbetɔ nɔ gbetomea? Gbeɖe, ekpɔ o. Dɔwɔna. Eka tu la bena ha le xɔ me ne do. Eka wo gbe. Ebe nɔ enu ewɔ dzi vi wodze asi etɔ. Ebe ee. Ke fia be ekpɔe na gbetɔ. Gbetɔ ma na kpɔe ɖo ɖe? Evi ye wonyea? Evi mee na kpɔe ɖo na fakatɔa?

Yeku eke be, Ee, èsrɔ̃ nu xɔtonu ye nèkpɔe na kekeke ŋua? Because if he's talking about the wife or the husband, it may be the gods, may be the, the human being. So uh, you have to clarify it. Okay. Esrɔ̃ nu xɔtonu nèkpɔe na keke ŋua? Ŋɔli agbo le te. Eka ebe ee, he say yes. Esrɔnɔ xɔ tonu ma ɖe. Ye ne kpo dɔwɔna ƒe manyo manyo na kekekeŋ. Trukpe gada ebe adza le tɔme tso eƒeƒe le ŋukoto le tsia mega eƒeƒe mo hã. Eka guda ebe awo. Yo dɔwɔna ƒe nyonyo ye ne kpɔ nea. Ŋɔli ble dzi. Ebe ŋu ma nye ta nua ɖe ya yewo dze. Eŋu ya ɖeka yewo dze kɔ mɔli kɔ le to mɔli kɔ le nii hã. Ye ku ɖo gbe. Ee, egbe. Ebe me nye yee kpɔ nii. Eyo. Ke edɔ ya wɔm me efã katã wole ɖee. Esrɔ̃ ɖe nye adzoe. Ègba me ɖom nɛa? Èfã gbeɖe ekpo. Toɖaɖo ŋɔli tso gbe, ebe soshi medɔ ŋe na ci o. Na ci aɖe gbe ko esɔ, esɔ ɖe gbe ko atsi afli ge. Ame ma nye nui da kua ƒe me gbɔna. Hã akla ɖo, akla tso gbe. Ebe dzo be yeƒe ɣeɖuɖua mevivina o. Egagbe, egbe yi hã, eyo. Ke nu ya nye dɔ gblɔm wòle be dɔwɔna ɖe, edɔ ɖe wònye wɔme fakatɔ le yi ke menyoa, le adzi mea, wògblɔ na mía? Gbeɖe, ekpo o. Efã ne gblɔe mígblɔ. Ye ku ɖo gbe. Ebe ee, yes. Ye be dɔ ɖe wɔme dɔ menyo. Ta ne ekpokpɔ lia amea, ebe loso tsiɛ.

Charlie stop what you are doing go and buy pure water sell it on the street you get money and really you get it and find the way to the all you are blocked so if you are hunɔ you are uh, uh, uh, chief priest and uh, you don't know anything about a far